Hey, a kpahiri so duu ka o di o ni niŋ o ni bɔhi ŋuniba ka mani hala hala a niŋ salaam alaikum di pam niŋ a bisimila a mi kpe a ku kpɛrila duu ŋɔ laa maa ka ka ka ka shina a mali jaɣa a di zaŋ lɛbi laa maa o da sani n-nya bee ka sani n-nya

N ni bi bɔri a kana kanni shɛli a ni kani o ni yɛn kuɣi lami yɛla lala yɛltɔɣa maa ban a ku kani ŋɔ maa ni o mali ba fiila maa yi ku di n naai ka a kpaŋ a maŋa ka a ku laba a ni daa yi luɣ shɛli a wumdi yɛltɔɣa maa pa n siɣir o dimbɔŋ n naai o zuɣu a ni nyɛ o nangbani kpeeni ti ko n vala duu ŋɔ ni di ku ka nangbani kpeeni yɛltɔɣa afa boli mi mi afa O boli ma ku la ti zumba jiŋli maa fɔŋ ni o ku be nyaaŋa ŋɔ ni o mi ni yɛli ma yɛtɔɣa maa yɛli ma n gba yɛtɔɣa maŋa ka o yɛli ma n gba bɛ a hankali ni so o ni yɛli ma n gba baŋ a ni nimmɔhi yɛtɔɣa ka o bee maŋ ka o bɔri ka yɛri laa yɛtɔɣa maa ni din bɛ ka ti ti ni ku kpɛna ni o lɔri ŋɔ maa ni maa ni n yɛli ma ka a stɔp n sani kanni na domin o nyɛla n kanna shɛm maa ni di naawuni zuɣu ni laa maa di bi niŋ ni di di di nyɛ ni di di nyɛ n bɔhami kamani noli ni yɛltɔɣa ka n yɛri ŋɔ afa n bali mam yɛltɔɣa ka ni di di nyɛ n bɔhami to di ka taali dama maa din niŋ ka n na bi bɔha maa ni n suhu ŋa ka pahi suɣuri ka a zo Naawuni ka chɛ ka na ku stɔpi kpɛ kanna dindee ni ka ti ku puhi chuɣu gari a ni tooi ku lan kanna ni ka di ka taali ni amaa a yi kanna nolɔrigu maa ni shintɔni ni bɛ shɛm maa dee nolɔri ni ni dee bi gbaari shintɔni lɔra ni amaa ka ni tamɛ shintɔni tamɛ shintɔni ŋuna ni mala ka niŋ kɔŋɔ la gbaabu Bɛ ku bɔŋɔ o yɛn fahimi
Ʒe kari ŋɔ yɛliya n be Makka polo shintɔni ka bɛ gbaari lɔri maa tamiya ŋun shintɔni ŋɔ na ni bɛ ku ŋɔ gbaabu o ni kpɛm pam bɛ ku bibigi o yɛn fahimi to di zuɣu tamiya shintɔni ni bɛ lɔri ŋuni ni lɔri ni afa n yɛli ka man yɛli. Ka di zuɣu niŋ suhu maa ka a na sitɔpi kanna na, bali a ti yɛn kanna ka shintɔni maa ti kpe ti zaa suhu ni ka ti niŋ din bi tu kamata. Ti mi yi niŋ din bi tu kamata nolɔri ŋɔ ni, di zuɣu biɛɣu ka n-ʒi maa. Di ni yɛn lɔya n-noli, biɛɣu pihi yom. Ka zo maa di maa, biɛɣu pihi ti ŋɔ ti ni na ku bi wuli ka di ku nyɛ taratara taratara ti na chani ka di maa n-ti yɛn loli pihi yom, a ni kpahi maa, I will dey alive.

Ti ma ku noli nyama a yi ni lɔri ni ni lɔlɔ yi paai musulim ni alaafeeya Naawuni zuɣu wun paɣi zaɣi titaliba. Ti ni niŋ zin shɛŋa maa zaa chɛɣu ti na kpaari taali maa bahi ni lɔri ŋɔ ni lɔlɔ gari ka ti lan laɣ pili ti ti tahi pala. Amaa a niŋ mistake ka ti niŋ tahi bi chani paŋ ni lɔri ŋɔ Naawuni zuɣu problem ka ti yɛn nyɛ maa. Di zuɣu ti ni ku niŋ zin shɛŋa na hali ti paai na kpe ŋɔ ka na zalli ŋɔ maa ti ni zali zina ŋɔ maa chɛɣu ti zali li ka Naawuni mali mini o malika nima ka bi vaai lala tahi maa n ti bahi boola ni.

A yi nyɛya, Naawuni zuɣu, a yi nya binshɛɣu shɛli ni beni. A ni bɔri ni a niŋmi a tima yɛli shɛli maa tɔ a tima bee ka laa yi a tima yɛlli maa eh tɔ di viɛli pam man lee n nimi yɛ kaman ka n suhu yurili n-nyɛ Naawuni ni tooi chaŋ pam Kom bi yurim, di mi yɛn bi yurim maa yaa, Naawuni mi yaa bi yuri ka niŋ bini ni din nyɛ shɛm. To di zuɣu, eh eh, din ko yɛn niŋ shɛm zaaha, din ko yɛn di kaman ma ni ko yɛn ŋmaai li jia shɛm, m mina ti yɛn chɛhi tab ni lɔri maa. Eh, ti ni tooi ku chɛ tab ni lɔri maa, noli mi gari ka ti labi lan bo tab shee n-lan labi laɣi taba. laa ka ti yɛn niŋ
ni dɔla yɛltɔɣa kamani binyɛri shɛŋa bɛni naawuni zuɣu a ni di n-nyɛ vula di maa chɛ a ti niŋ shɛm ni lɔrina biɛɣu ni say ka n nyaɣi ha n-wum ni biɛɣu ni to yi ni ti bo bindirigu na ka ti leei ku baɣi duu ŋɔ ni di li dɔbiti ka mɔŋa Ti ka ma maa bɛ ka eh?
Mhm. Ka o yɛn ti bɔ bindirigu na. Hmm. Oi.